Merba għal podcast ieħor ta' ġemma. Illum sa nitkellmu fuq suġġett li ħafna minna nintaqgħu miegħu ta' kuljum imma forsi ftit nifmu li hija il-payslip. Inħarsu normalment u nagħtu każ lejn il-flus li fil-verità ħajibqanna fidejna, mentri l-informazzjoni li jkollna fuq il-payslip hija importanti immens. Għaldaqstant, illum għandna mistiedna magħna esperta f'dan is-settur, is-Sinjorina Gabby. Kif inti, Gabby? Tajba, inti Daniela, kollha sew? Jiena tajba, grazzi.
Jimporta nitolbok tintroduċi naqra ruħek, Gabby? Mela le, mela jisimni Gabby, naħdem bħala edukatura, nagħllem kemm accounts kif ukoll marketing. ġo River Post Secondary, però naħdem ukoll ma' Ġemma bħala Financial Capability Educator. Mela Gaby, għalfejn huwa importanti illi nħarsu lejn il-payslip kollha mhux lejn l-ammont ta' isfel li jibqa' għandna f'idejna? Il-verità Daniela, li iktar u iktar illum fid-dinja diġitali li qed jiġri tirċievi l-payslip by email. Ħafna li qed jiġri issa. Dik l-email ninjorawha u mbagħad naraw fil-kont tal-bank u naraw x'daħal. U nieqfu hemmhekk. Imma fil-verità il-payslip qiegħda hemm għax ttina ħafna iktar informazzjoni mhux biss kemm fil-verità qed nieħdu d-dar. Ovvjament dik hija importanti. Importanti kemm jibqgħalek imma.
S'intendi. Ovvjament l-informazzjoni li hemm fuq il-payslip hija importanti immens u kkoreġini jekk ħa niżbalja. Forsi din hija r-raġuni għaliex Filwaqt li payslip tvarja bej employer u ieħor, hemm ċertu informazzjoni li trid tkun hemmhekk mandatorja. Naqblu? Iva, iva. L-ewwel ħaġa jrid ikun hemm l-informazzjoni tal-employer. Min hu l-employer, in-number tiegħu. Irid ikun hemm, ovvjament, fuq l-employee, l-isem, l-ID cards u dawn l-informazzjoni. Żgur irid ikun hemm il-gross jew paga bażika, u mbagħad magħhom ikun hemm kull allowance li qed tieħu, pereżempju wkoll jekk hemm xi bonus tal-Gvern jew bonus differenti, il-leave li ħadt, u mbagħad ovvjament dik twassalna għan-net pay. Issa Gabby, id-differenza bejn il-paga grossa u l-paga netta. Iva.
Mela, meta inti tmur għall-interview, tajjeb, Dan l-employer ħa jgħidlek figura. Dik il-figura mhijiex dik li ħa tieħu d-dar. Mela dik il-figura li ftemt mal-employer dik ngħidulha l-gross. Dik li ħa tieħu d-dar ngħidulha n-net. Sfortunatament ħa tkun inqas. Eżattament. Issa, id-differenza bejn il-gross u n-net hija kemm inti qed tħallas fil-bolla jew inkella ngħidulha national insurance kif ukoll it-taxxa. Allura huwa possibbli għal ġiex persuni li għandhom l-istess paga grossa però d-dar jieħdu paga differenti netta. Naqblu? Iva Daniela, hemm differenza. Mela, ħa nibdew bl-NI. Jekk inti għandek ċertu età, eighteen years, jew inkella inqas, ħa nibdew inqas minn eighteen years, u l-paga tiegħek hija taħt two hundred something, tajjeb, inti tħallas biss six something, six sixty two. Ok. Issa, jekk inti over eighteen u l-paga tiegħek ukoll hija baxxa, però inti għandek rata differenti li hija bit-ten per cent. All right, ok. Dik jiġifieri tkun kategorija differenti. Issa, il-kategorija l-oħra hija ġeneralment kulħadd jaqa' taħt it-ten per cent. Però jekk għandek paga iktar għolja, U mbagħad hemm fixed amount ta' fifty something li hija weekly kemm tinqata' bħala NI. Alright, ok. It-taxxa imma wkoll tagħmel differenza. Mela, ħa nibdew. Jekk inti single, għandek ir-rata tiegħek. Jekk inti married, U għand issa minn din is-sena Sena. int ġej introduċejna xi ħaġa ġdida. Jekk inti married u għandek b- em, tifel wieħed jew tifla, mela dik hija rata. Jekk għandek tnejn, dik hija rata oħra. Però ma nieqfux hemm. Jekk inti parent, tgħidli issa x'differenza hemm bejn married u parent. Iva, hemm differenza. Għaliex married hija meta il- l-spouses li jagħmlu jingħaqdu flimkien u jingħaqdu flimkien fi dak kollu li qegħdin jaqilgħu jadduh flimkien. Però jekk inti parent, jista' jkun married ukoll, inti ir-raġel għalih il-mara għalija. U allura again għandek differenza jekk għandek one child jew inkella għandek tnejn. Jekk inti għandek koppja, mhm. mhumiex miżżewġa, jħallsu t-taxxa separatament. Sewwa. ir-rati l-ġodda Sewwa. tal-ġenituri jieħduhom it-tnejn jew persuna waħda biss? Ta' żgur.
Kif għedtu hekk, inti tista' tkun miżżewweġ, però tiddeċiedi li inti tkun bħala parent, ġifieri r-raġel għalih jew wieħed mill-koppja, u l-individwu l-ieħor eżattament jagħżel li jkun parent. Allura l-istess ħaġa, jekk intkom m'intkomx flimkien, tkunu separati jew xi ħaġa, it-tnejn jistgħu jieħdu l-aspett ta' parent. Perfettament.
Issa, Malta taħdem il taħdem bis-sistema ta' pay as you earn. Sewwa, tfehmna daqsxejn għalfejn din hi għalhekk għal xiex huwa importanti li nħarsu lejn il-payslip? Importanti.
Daniel, ħa nitfagħha fuqek din il-ħaġa. Mela ejja ngħidu li inti taqra whatever, 2,000 kull xahar, tajjeb? U mbagħad inti tieħu d-dar inqas kif inhi s-sistema minħabba l-NI u t-taxxa. Issejja ngħidu kieku ma teżistix din is-sistema u jiena kull darba fix-xahar intik 2000. Mela ħa nħalli lilek in charge illi inti tħallas it-taxxa u l-bolla. L-ewwel darba tiftakar, it-tieni darba tiftakar. Imma mbagħad nibdew, eh, you overspent, mela issa nsejtha. Mela din l-iskema hija importanti ħafna. Għalfejn? Għaliex hekk l-employer qed jieħu ħsieb illi f'ismek qed iħallas l-NI u t-taxxa lill-awtoritajiet u fil-ħin. Għalhekk huwa importanti li n-nies jiċċekkjaw il-payslip, iżommu r-rekord tal-payslips fejn ikun hemm it-tnaqqis tat-taxxa u tas-sigurtà soċjali li huma magħrufa bħala l-NI, biex huma jassikuraw ruħhom li they're in line, hux hekk naqblu? They are in line u l-ammont li qed jingħata huwa ġust. Eżattament. Huwa korrett.
Il-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali jiġu kkalkulati fuq il-paga grossa, sewwa? Issa, Iva. bonuses, dawn l-affarijiet ukoll jiġu kkunsidrati meta tħallas, meta jiġi biex tħallas it-taxxa u l-NI? Fil-fatt il-kelma iddejjaqni naqra grossa għax gross fil-verità qed tinkludi l-allowances u l-bonuses u kollox. Mela ħa nagħmel distinzjoni bejn paga bażika u gross. Paga bażika hija imneżża, ħalli nitkellmu hekk, minn kull overtime, minn kull allowance. U l-NI tiġi kkalkulata fuq dak l-ammont. Right, jiġifieri l-NI hi kkalkulata sempliċiment fuq l-hourly rate tiegħek. Naqblu? Eżatt. Però ħa nżid xi ħaġa issa. It-taxxa mhux hekk, eh? Alright. It-taxxa hija trid tiġi kkalkulata fuq dak kollox li inti qiegħed taqla issa whether it's overtime, bonus, allowance, hu li hu, dik trid tiġi kkalkulata t-taxxa. Allura, ikkorreġini jekk ħa niżbalja, ġifieri jekk inti tiddikjara paga bażika baxxa qed tħallas inqas kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u dan jista' jaffettwa għalhekk eventwalment il-pensjoni. Naqblu? Iva, iva. Jekk il-paga bażika tiegħek, mela hemmhekk fejn qiegħda tiġi kkalkulata l-NI, Tajjeb. Issa, il-pensjoni eventwalment tiġi kkalkulata fuq kemm qed tagħti kontribuzzjonijiet. Tajjeb. Jiġifieri dik hija d-differenza. U x'inhu l-PE number? U għal xiex dan huwa verament importanti għax forsi mhux ħafna nies ma jifhmux x'inhu l-PE number. Il-PE number huwa n-number tal-employer. Issa jekk l-employer m'għandux dak in-number, dan mhux ħa jħallasek il-kontribuzzjonijiet. Mela, inti trid tassigura lil ruħek illi ma' min qed taħdem Dan għandu l-PIN number u qiegħed jagħmel dawn il-payments on your behalf, hux hekk? All right, għax ila kif nafu ġieli kien hemm sfortunatament każijiet li n-nies jaħsbu jkollhom immarkat li qed jinqatgħulhom il-bolla li aħna nafu li aħna nsejħulha l-bolla imma huma l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali u fil-verità ma jkun qed jinqata' xejn. Sfortunatament jindunaw iktar tard meta jaslu għall-pensjoni u mbagħad fejn qegħdin. Eżattament.
Issa, ehm, għal xiex imma nħallsuha? Mela. Is-sigur għalfejn inħallsu l-bolla, ħa ngħidulha l-bolla. Ejja, ħa ngħidu l-bolla, mela.
Il-bolla hemm raġunijiet. Mela, apparti biex naħsbu għall-pensjoni, dik hija waħda mill-aspetti importanti. Nies jafu ħafna biha, ħa ngħidu hekk. Eżatt. Però jekk inti pereżempju jkollok injury on duty, Tajjeb. U ovvjament ma tmurx għax-xogħol. Mela l-NI qed tikkoprilek dik il-ħaġa. Jekk inti sick għal tliet ijiem and over, mela hemmhekk fejn ħa jidħlu l-kontribuzzjonijiet tal-NI ukoll. All right, jiġifieri l-kontribuzzjonijiet tal-NI ikopruk for the anke għal dak li mhuwiex mistenni ħa ngħidu hekk. All right. U kemm jikkontribwixxi l-impjegat u min qed jimpjega meta titħallas il-bolla. Din ħafna nies qas jafuha, taf fil-fatt. Eżattament.
Fil-fatt jaħsbu li l-employee biss huwa li jħallas il-bolla. Interessanti li ngħidu li pereżempju jekk jiena qed inħallas one tenth li hija l-maġġoranza tal-workforce li taqa' hekk, one tenth tal-weekly pay tiegħi di wkoll xi ħaġa li l-NI titħallas skont kemm ikun hemm Mondays kull xahar. Ġifieri daqqa għalhekk ukoll tista' tvarja l-paga tagħna, daqqa jkun hemm erbgħa u daqqa jkun hemm ħamsa. Dik il-one tenth illi inti qed tħallas kull ġimgħa, l-employer qed iħallas eżattament daqshekk, jifieri tal qed itik ix-xogħol ukoll qed iħallas l-istess ammont lill-gvern. U self-employed, mhm. il-full-time employees u l-part-time employees iħallsu rati differenti naqblu? Iva, mela ħan nibdew bil-part-timer. Mela part-timer tista' tfisser ħafna affarijiet, jista' jkun inti full-timer u għandek part-time job. Mela ħa nħarsu lejn dak l-ewwel. Dak ma jħallasx an extra NI. Mela dak ikun diġà qed jinqata' mill-full-time job tiegħu. Tajjeb?
Issa, jekk inti part-time u sempliċiment part-time, f'dak il-każ inti taqta' ġeneralment bil-one third jew inkella jekk verament qed taqta' ftit, kif għedtilkom, però ġeneralment hija one tenth, ejja ngħidu hekk. Issa, jekk inti self-employed, ir-rata hija kompletament differenti, fil-fatt taqa' taqa' taħt class differenti, hija kkalkulata differenti U jħallsu aktar is-self-employed? Iva. Iħallsu aktar.
Gabby, fil-payslip ġieli naraw tnaqqis ieħor, ikun hemm tnaqqis pereżempju ta' xi donazzjonijiet, dawn però huma volontarji, tagħmilhom jekk trid, jew mandatorji, ħa ngħidu hekk.
Bla dubju, dawn tagħmilhom biss jekk trid inti. Jekk trid inti.
Ejja ngħidu li inti tixtieq tagħti ten euro kull ġimgħa għal xi fondazzjoni importanti għalik. Issa, f'dak il-każ, il-paga tinħadem u dik tinqata' minn ġol-netta. Ok. Tajjeb.
Ok, ok. Um, kif edna gebi, l-allowances, il-bonuses, dawn importanti li jkunu jidru fuq il-payslip, um, pero waqt li ma jkunux soġġetti għal tnaqqis ta' enna huma soġġetti għal tnaqqis ta' taxxa. Issa għaw Hawn ħaġa li ħafna nies jaħsbu, mela, ħafna nies jaħsbu, per eżempju, ġieli jkollhom jieħdu l-overtime. Jekk għandek tieħu l-overtime, u forsi x-xahar ta' qabel ma ħallsekx tal-overtime tax-xahar ta' qabel u dan ix-xahar ħa jħallsek tal-overtime tax-xahar li għadu u tal-overtime ta' dan ix-xahar. U ħafna nies jgħidu, Illallu kemm ħa nħallas taxxa menti kieku ħallasni l-paga l-oħra kif suppost, kont inħallas anqas. Dan mhuwiex minnu, naqblu, għax inti tħallas bil-persentaġġ. Le, le, mhijiex minnu. Ħatara enormi, bla dubju, għaliex is-sistema, speċjalment jekk qed taħdem b'mod computerized, qisha ħa tieħu into consideration li int ħa tibqa' taqla' daqshekk. Però ma jiġix hekk, imbagħad titwi l-balance Um, by, the end, by the end of the year. Eżattament, eżattament.
Mela Gebi, qabel nalqu nenfasizzaw l-importanza li wieħed jara l-payslip, iva. jivverifika l-figuri li hemm fuq il-payslip, jiċċekkja li s-sigurta soċjali qiegħda titħallas, li kollox kif suppost. Ħalli ma batux il-konsegwenzi iktar tard. Eżatt.
Mela Gebi, qabel nalqu, nenfasizzaw l-importanza illi l-payslip inħarsu lejha, li nifhmuha u li nivverifikaw li dak li aħna qegħdin inħallsu fil-verità qed jiġi jitħallas, hux hekk? Eżatt, eżatt. Nirringrazzjak tal-ħin tiegħek, Gabby, u nirringrazzja lilkom talli segwejtuna.